Oce. Wendy Lloyd Williams ydw i a dwi'n arweinydd tîm i um, Business At yn grŵp Llandrillo Menai. Um, da ni yn cynnig cyrsiau a draws Môn, Gwynedd, Conwy a Dimbych. Mae yna staff yn bob ardal i'ch cyfnogi chi yn beth bynnag cwrs da chi'n cynnig. Da ni'n cynnig cyrsiau yn gofal plant, um, iechyd a gofal plant a phobol ifanc i bobol sydd yn gweithio mewn um, cartrefi plant. Diolch. Da ni yn cynnig cefnogi dysgu ac arddysgu yn y gweithle, a dyn ni'n cynnig hefyd cwrs chwarae. Mae yr un gofal plant yn ar gael i chi o lefel 2, 3, 4 a 5, a'r un iechyd a gofal um, plant a phobl ifanc yn 2, 3, 4 a 5, a mae'r ddau gwrs arall yn lefel 2 a lefel 3. Rydyn yn cynnig cefnogaeth i chi sydd yn un i un os dyna be' 'dach chi eisio a hefyd ma' gynnon ni dosbarthiada nos lle 'dach chi'n gallu dod i fewn i'r coleg ond ar hyn o bryd 'dan ni dal i gynnig dosbarthiada nos dros platfforms fel Zoom neu Hangouts so 'dach chi... Ma'r dysgwyr dal i elwa o gweld ni. a dysgu. Da ni hefyd yn cynnig sesiynau un i un sy'n siwtio chi yn yr amser sy'n siwtio chi i weithio o gwmpas pobl ifanc a pobl hŷn. Dim llawer ots faint di'ch oed chi, os mae gennych chi ddiddordeb mewn gwneud gofal plant o unrhyw faes sy'n iawn i gofal plant, dewch ato ni a fydden ni gweithio o'ch gwmpas chi. Diolch. So nes ti ddeud yma ne, um, Wendy, mae, ma gen ti, ma, so mae pobl ifanc yn gallu ymuno syth o'r ysgol hefo uh, y ffrwd yma? Ydyn nhw'n gallu ymuno yn 16? Yn 16 yn cychwyn efo ni i wneud lefel 2 oherwydd mae rhaid um, mae rhaid datblygu'r sgiliau a gwybodaeth am y maes cyn mynd i lefel 3, ond mae yna groeso i pobl ddod yn syth o'r ysgol yn 16 os maen nhw'n ffansi y maes yma neu eisiau rhoi, rhoi trai arni. Ond wnest ti hefyd ddeud bod pobl hŷn na hynny yn gallu cychwyn ar brentisiaeth yn y maes yma. Oes neu gyfyngiad oed o gwbl? Os maen nhw'n dod i fewn ar lefel 3, mae eisiau nhw fod yn 18 oed, ac os maen nhw'n dod i fewn i um, iechyd a gofal mewn cartrefi plant, mae rhaid nhw fod yn, ar, ar lefel 5, mae rhaid nhw fod yn 19 y drosodd. Ie.
So mae mae'n rei- mae'n eitha hyblyg felly a 'di o'm yn cadw neb allan, mae o'n agored i unrhyw un ymuno hefo'r ffrwd yna yym sydd sydd yn beth reit braf. So sut ma' pethe 'di bod yn ystod y y misoedd dwytha 'ma yn ystod y y cyfnod clo 'ma ac ati? Yy o' ti'n sôn dipyn bach amdan Zoom a Hangouts a pethe fel 'yn ma' heina 'di dod yn eirfa ail natur i ni erbyn ŵan. Sut ma'r ddarpariaeth yn edrych ar hyn o bryd? Da ni yn brysur, rhaid fi ddeud, a da ni'n dal i cymeryd pobl ymlaen, dal i enrolio pobl. Ma' y s- yy dysgwyr sgynnon ni yn barod yn ymuno ma' gyn- ma' gin i galendr bob wsnos a ma' pobl yn dod i'n weld i dros Zoom yym unai bob wsnos, bob pythefnos ne' os ma'n siwtio nw bo' nw isio bob mis ma' hynna'n fine ond y peth ydi bo' nw yn ymuno yn gyson dwi'n gweld pobol ella mwy amal nag o'n i cynt, mae o'n gweithio'n dda 'c'os d- dwi'n gweithio o gwmpas Oriau, y dysgwr, so os ma' nhw isio bod yn neud rhywbeth gynta, rhoi plant i gwely, dwi'm yn deud bod bod bo' ni'n gorfod neud hyn ond 'dan ni'n gallu bod yn hyblyg yym a ma' ma' pobol yn yn licio y ffordd newydd 'ma o weithio. Ie mae yn ma' ma' wedi golygu bo' pawb yn newid 'u ffor ag yn ag yn wel cydio mewn technoleg mewn ffor wahanol ond hefyd ma' ma' jyst ma' pob peth 'di mynd yn hyblyg yndo? Dyna 'di peth a ma'n neis rili mewn ffor bod o yn gallu siwtio rei bobol. Ond ma' 'wn yn bwysig hefyd 'dan ni yn ro- fynna i gefnogi rheini 'w'rach sydd yn ffindio hi'n anoddach 'chos ma' amgylchiade pawb yn wahanol dydi mewn ffor. Dwi'n ffindio cyn i'r lockdown o' gynnon ni ddysgwyr odd yn deud bo' n'w ddim yn defnyddio cyfrifiadur ac yn mynnu sgwennu tystiolaeth gwybodaeth a rŵan mae hyn 'di gwthio pobl i ddysgu rhyw sgil bach arall, yy dim bach, sgil mowr arall, a maen nhw'n defnyddio lot o wahanol ffyrdd o gysylltu ac i rannu gwybodaeth a tystiolaeth. Ie, yeah, mae hy- ond mae hynna'n mae hynna'n beth braf i glywed a fel yn deud mae o'n neis bod e. Os on- ond mae'n swnio yn rhywbeth sydd yn wahanol iawn i'r ysgol a gwrach i i berson ifanc sydd mond wedi cael profiad o o o'i haddysg hyd yma mewn ysgol. Ma' ma'r ffordd o astudio prentisiaeth yn yn gofal plant yn hollol wahanol i be' fysa nhw yn yr ysgol yn ddi Wendy.
Mae'r ffordd yma o ddysgu yn siwtio pawb. Os da chi'n berson sydd yn mwynhau ysgrifennu, mae yna gyfle i ysgrifennu. Os da chi'n berson sydd ddim eisiau bod yn y gweithle ac yn gaeth i ddosbarth, mae'n ffordd i fod allan yn y gweithle ac yn cymysgu efo pobl newydd neu ffrindiau newydd fatha fatha chi'n ddeud yn y cyflwyniad. Ond mae yna ffyrdd eraill o hel tystiolaeth, os da chi'n ddeud bod chi'n dyslecsig neu ddim yn mwynhau ysgrifennu neu ddim efo hyder ysgrifennu hyd yn oed, fedrwn ni weithio o gwmpas hynna ac yn um, arsyllu chi i weld sut fath o sgiliau sgynnoch chi. Wrth i ni arsyllu, da ni'n cwestiynu i weld beth yw'r gwybodaeth sydd yn tu, tu ôl i'r ymarfer. Da ni yn gallu um, datblygu sgiliau a hyder wrth roi'r adborth sydd yn cefnogol ac yn helpu bobl step by step. A da ni hefyd yn gallu gweld be mae pobl yn neud yn y gweithle, siarad efo pobl sydd yn cyd-weithio hefo'r dysgwr, mae nhw hefyd yn gallu rhoi tystiolaeth ar eu cyfer nhw i ddeud pa sgiliau sgynnyn nhw, da ni'n derbyn hynna hefyd, a maen nhw'n cael dangos fatha um, ffurflen damwy, damwain neu rhywbeth ac esbonio be maen nhw wedi gwneud, sut maen nhw wedi gwneud o, pam maen nhw wedi gwneud o. Mae hynna'n cyfri fel tystiolaeth hefyd sydd yn sgoi gorau sgwennu am hynna i gyd.